Yoo abusua mɛma wo aha aba si France TV so media ne ɛmfa nyɛ obi maka kyɛw sɛ nsɛm a ɛrehwie gu anaasɛ deɛ atwam aha ɛne ɛde brɛ woɔ na Bosome yi deɛ nsɛm deɛ ebi asisi paa ɛnyɛ asɛm ketewa na maka kyerɛ sɛ abusua megye m'adwa papa bi sɛ deɛ a na sɛ mankyea wɔwo me deɛ a maka kyerɛ sɛ na mɛhɛn metena ase ɛnyɛ yie wate aseɛ na wɔ sɛ mekyea ɔwo me apia starting ground ɔno na ɛwo meɛ ɛbi a obi a mekyea no afei mekyea si France mo a mo nya abotrɛ Hwɛ see Francefoɔ nyinaa. Mekyia obiaa. Wobɔ wura mu a mesrɛ wo subscribe na share na like. Kɔ frɛ wo nua bi bra sɛ ɛmfa nyɛ obi te so. Ɛmfa nyɛ obi me ti so sei no eh nnoɔma bebree na mewɔ a mede brɛ woɔ. Sɛdeɛ next time mede mpa so nkɔmmɔ so ɛyɛ dɛn ɛbrɛ wo a. Wobɛnya bi ntɛm ahwɛ no a wosɔ adɔma no krenkrenkrenkren na ade ama yɛ. Hyɛ kɔma wo nua bi. Na anwummerɛ yi deɛ, ɛnyɛ me nko ara, woahu sɛ me nko ara na mete aso, nyɛ me nko ara na mete a. Ae, me ne me amedɔfo bi nso ka me ho, Ebenezer Asante. Ahaa, ɔno nso ka me ho. Na mɛtua mmirika, time no so a, mɛtua mmirika na makɔ akɔfrɛ no na yɛatwetwe nkɔmmɔ. Abusua, mo ara moahu sɛ social media yi deɛ, seesei deɛ nsɛm retrɛnde. Deɛ ɛtrɛnde no na yɛde rebrɛ woɔ. Deɛ twɛde ɛde ɛde brɛ woɔ. Social media deɛ adeɛ bɛkye bɛsɛ bia nsɛm si na nsɛm no so a ɛsi no wonua yɛ wɔ hɔ sɛ yɛde bɛbrɛ wo see France fɔ moahu sɛ Zandi Kamel Zandi Kamel ababaawa yi a wɔkɔ worɔ ne ho wɔ Kofi TV so yi kɔ worɔ ne dress kyerɛ sɛ deɛ ɛsi twa movie a wo ne obi bɛda a Ɛhɛ, sɛ ɛyɛ nokorɛ, sɛ ɛnyɛ nokorɛ, kɔ werɛ no ho. Ababaawa yi abɛtena social media so asu no, ɛnyɛ ase nketewa, wasu. Ne su de asu no wasuo. Kɔteɛ, kɔteɛ, kɔteɛ, kɔteɛ ho su. Esu, kɔteɛ su ɛna ababaawa yi ɔresu. Ɛna ababaawa so baako so ɔno deɛ wɔn so redi asa no, wɔn nso kɔteɛ ho dance. Abusua, awerɛhoɔ o. Kɔteɛ ho dance. Na ɔno nso tumi bɛ danse ara na ei, eh nsɛm deɛ bi wɔ wiase yi oo. Na nsɛm no a mede rebrɛ woɔ no, ɛyɛ nsɛm mmienu, sɛ ɛwɔ aburoni ɛna Zandi Kamel. Hɛ, sɛ ɛwɔ aburoni yi so so, mewie a mede n'asɛm bɛtoa wo so. Na Zandi Kamel su a wabɛsu wɔ social media so ne sɛ, ah, Ɛyɛ nsɛm funu yɛ nkwaseasɛm na wɔba te sɛ wɔn a wɔawareɛ na afei deɛ wɔware wieeɛ a barima a wɔne ne teɛ wɔne no awareɛ asa asesa ne nnoɔma kɔ ne ex girlfriend hɔ afei nso so barima yi Kyerɛ sɛ, ntawantawa ne ntɔkwa a ɛba mu no, deɛ ɛyɛ no ya koraa ne sɛ barima yi de n'abusuafoɔ yɛ dɛn? Ɛba mu. N'abusuafoɔ bɛwura ntɔkwa no mu. Na ɛno ne wɔmpɛ koraa, wɔmpɛ, wɔmpɛ, wɔmpɛ. Na barima yi nsa nkɔbue n'ano a, wɔsa se aa wo Zandi koraa, Ghanafoɔ mpɛ w'asɛm. Ghanafoɔ, yɛmpɛ w'asɛm. Ghanafoɔ koraa mpɛ w'asɛm nti wo koraa wode w'asɛm bɛto yɛ eh, social media nyɛ adeɛ obiara bɛtie Ghanafoɔ mpɛ w'asɛm because wo suban nyɛ papa saa na Zandiga Kamel eh, Kamel Osehwan wɔbɛka no wɔ social media yi so abusua Ɛma kyɛ sɛ ɛhye Zandi paa. Na Zandi se deɛ ɛsan yɛ no abu kora ne sɛ, wɔno a ɔno no wɔte awareɛ aseɛ no na ne ex girlfriend ne boy yi kɔdidi a, na boy gay yi asan text no message sɛ me ne wo kunu rekɔdidi o, yɛkɔdi mutu ɛ, ɛnɛ yɛanni mutu a yɛbɛdidi awuo, yɛwie die wɔ ne yɛmee a, ɛm sɛ gyama yɛbɛwe nam asɔ so. Ɔhu sɛ ɛyɛ nkwaseasɛm, ɛyɛ abufusɛm. Na kyɛ sɛ wɔteetee Zandi, Zandi, wɔteetee no. Na na Zandi abɛsu paa, na su a ɔsu no ɔse, Hwɛ, hɛ, menyɛ kɔ a woasesa wo nnoɔma akɔtena wo ex-girlfriend no so ho su na meresu oo, na mmom m'abusua m'ata no a wode aba asɛm no mu no, ɛno na ɛyɛ me su sɛ yi out of me family firi ɛ, nsɛm no mu. Mm, na Zandi se videos a ɛkuta no ne nnoɔma a ɛkuta no no a wɔde bɛba abɔnten no, Ɛnyɛ asɛm ketewa. Na abusua, wonim biribi? Ma menka nkyerɛ wo sɛ, mmarima no a yɛ a na wɔn ho ɔfɛ, wɔn so wɔn ho ɔfɛ, wɔn ho ɔfɛ no, yɛ a na ɛyɛ nsɛmfo na wɔn di. Wɔn di wɔn ahoɔfɛ akyi, nsɛmfo nko ara na wɔn di. Me ho ɔfɛ, me ho ɔfɛ. Saa mmarima no, mmaa nko ara na ɛhwɛ wɔn o. Wɔn sika ntɔ dress. Wɔn mu sika ntɔ atade, wɔn mu sika ntɔ mpaboa, wɔn mu sika ntɔ wig. Mma nko ara na ɛhwɛ wɔn saa beca all because of sɛ ne ho ɔfɛ. Nti mma na ɛhwɛ wɔn. Wei deɛ mede ne kɔ fie koraa, mede ne duru fie koraa na kyɛ sɛ wanhwɛ me koraa mepɛ. Sɛdeɛ ne ho ɔfɛ yie, sɛdeɛ mabu hɛ, mede ne duru fie koraa na sɛ wa wanyɛ ma yi koraa mepɛ. Wei deɛ ma ɛ me ah wei deɛ Ah bɛrima me kɔ nsuo me yɛ wo sɛ me ah bɛrima tente gra ma ɔbɔ si wei deɛ nyɛ asɛm ketewa animonyam wodi ne di wakyi a baabi a mu akonnwa tena so na sɛ yɛ a yɛhu wɔn ho yi deɛ yɛ a yɛhu wɔn ho yi deɛ yɛ asɛm o ɛsɛ wokɔ de akonnwa no yɛ mmaa bi ntena so kɔfa bɛrima a ne ho hu a ɛsɛ akonnwa no wokɔ yɛ mmaa bi ntena so ɛyɛ asɛm o. Mmarima no a wɔn ho yɛ fɛ no, wɔayɛ wɔn adwene sɛ wɔresusu wɔn adwene. Nyɛ sɛ Zandi Kamel ne ho nyɛ fɛ o. Zandi Kamel ne ho yɛ fɛ. Ɔyɛ ɔbaa ne ho yɛ fɛ. Ɔyɛ nice lady. Ne ho yɛ fɛ paa. Nanso yɛka yɛka nokorɛ a, barima no nso ho yɛ fɛ. Nti nam sɛ barima no ho yɛ fɛ nti ɔdidi n'adwene ho. Ɛna. Ewiase, ewiase, ewiase, ewiase, nokorɛ ɛyɛ baako pɛ. Me me dea ne nfa nyɛ obi, yɛse adeɛ a yɛde yɛ wa ɛnyɛ wo dɛ no wo so mɛ nfa nkɔ yɛ obi. Adeɛ a yɛde yɛ wa ɛnyɛ wo dɛ no wo so mɛ nfa nkɔ yɛ obi. According to deɛ yɛtete teteɛ ne sɛ saa ɛɛm Zandi kunu yi. Tamas zan di ɛkɔ bɛɛma yi ho yi na bɛɛma yi wɔne ne saa ne ex girlfriend yi na ɛwɔ hɔ a wɔn hyehyɛ hɔ wɔn nkaa bi nhyɛ mu ɛna sa sɛ zan di deɛ na wɔyɛ yɛ o deɛ yatete no no o sɛ deɛ ba asɛm na ɛbaa yɛ o sɛ deɛ na wɔkɔ yɛ ɛkɔ hu gu bɔ bɔ yɛ no so o bɔ yi ɛɛ afei deɛ bɔ yi tuba taa zan di kamɛ wɔ tuba taa naa na wɔsi mɛwale wo na kyɛ sɛ ne ex girlfriend no Wɔ wɔ wabɛyɛ gyimifoɔ. Ah me a me ne bɛɛma atena bɛɛma yi anwale me afei de wabɛwale ehm Zandi Kamel ɛna nkurɔfoɔ de ee wabɛgye me wabɛgye me kunu wabɛgye me boy wabɛgye me boy wabɛgye me boy agya W'abɛgye me bɔe w'abɛgye me bɔe no abusua ɛno nkɔda yɛnim sɛ ɛto atwa bɛɛm ɔbaa no ɛɛ sɛdeɛ ɛteɛ bia zan deɛ ani agye bɛɛma no awie ɛti seesei deɛ biribi ɛni hɔ a ɛbɛba biem wate aseɛ ɛti ɔbaa no wayi n'adwene afiri bɛɛma no so nti obiara mfa nwie saa ɛnte saa o Sɛ ɔbaa no adwene da so wɔ barima no so a, kyɛ sɛ ɔbaa no da so ne barima no twetwe nkɔmmɔ a barima no nso ne ɔbaa no twetwe nkɔmmɔ according to audio a apue abɔntene sɛ barima no kora pa ɔbaa no akyɛw sɛ oh my deɛ bɔne bi a mayɛ obi afa kyɛ me ne nsa nto ɔdɔ nso na wodɔ ɛdɛ na wodɔ ɛdɛ Sɛ me nsa di na ɔhene anammɔn no, sɛ ne dɔ no nkogu n'abotee. Wahu? Aboa, wɔkɔɔeɛ a anyɛ yie ama no no, wɔkɔɔeɛ a Zandi ansɔ angu n'ano ama no no, hmm, watwe ne ho, ɛhɔ nyɛ dɛ. Wonim sɛdeɛ Zandi Kamau si teɛ? Wonim sɛdeɛ ne suban nyinaa si teɛ? Ɛna wo so pɛ wo pɛ sɛ wo ware no na ɛno na afei deɛ wo bɛ ka kyerɛ sɛ Ghana foɔ yɛ taa Zandi na me Zandi Kame deɛ ɔkaa yɛ ɛyɛ me ɛyɛ ma bufu ne sɛ koɔ nka sɛ Nyankopɔn taa me ɛy Ghana foɔ deɛ wo nim sɛ deɛ yɛ si teɛ yɛ deɛ yɛ ka sɛ yɛ taa wo a yɛ taa wo paa Nyankopɔn Ɛne nnipa a so wɔka se wɔmpɛ w'asɛm, wɔtan wo deɛ neɛ na fa wo nsa gu wo ti na su because ɛne deɛ wɔayi wo wo kra, wo nipadua nyinaa ama wo a wokɔ a wokɔwu. Na Ghanafoɔ a yɛdeɛ yɛntumi mma wo nkwa, yɛntumi mma wo ahome, na yɛka kyerɛ wo se yɛmpɛ w'asɛm a ɛdeɛ na aba ɛno no abɛyɛ wo so burden, ayɛ wo adwendwene a ɛno no Zandika memmra wo se Ghanafoɔ mpɛ Ghanafoɔ na wotra ama Ghanafoɔ apɛ w'asɛm. Ghanafoɔ deɛ wɔpɛ w'asɛm a ɛyɛ wuo. ɛna ɔmo ba abɛku wɔ abusua hɛ ɛnsɛm a zandi ɛde aba abɔnten no zandi wareeɛ megyedi sɛ wayi akora mmaeɛ wɔwareeɛ wayi akora mmae ɛhwe ɛsohwɛ o awareɛ no agu bɛrima no asesa ne nneɛma akɔtena ne ex girlfriend so ne kyɛ sɛ awareɛ no ha nyɛ adeɛ a bɛrima no bɛware abusua Ɛnsɛm wɔ menkoa mentimi mfa mmerɛ wo yɛnkɔ Kofi hɔ ae Ebenezer Asante yɛnkɔ no hɔ ne yɛnkɔ tie ne nsɛm a wɔno so yɛ dɛn ɛbɛwɔ ama Zandi Kamel na yɛwie a yɛfiri hɔ a yɛakɔ sɛ wɔ abroni so wɔno so so hello. Abusua bɛsa trae Kofi biom, yɛbɛsa trae Benez, eh, Benez Asante biom na yɛahu sɛ yɛbɛnya no anaasɛ yɛnya no a. Abusua, eh, sɛ ɛwɔ aburoni so, wɔn deɛ wakɔfa aba. Hwɛ deɛ wakɔfa aba. Ɛkwan a ɛyɛ koraa yɛbɛfa soɔ Ɛho akɔ na n'ado hɔ personal koraa ayɛ adwendwene. Na hwɛ deɛ be be eh ma me nwie Zandi ka mɛ me wia ma ba sɛ wa buru ni ne so. Abusua yɛ nya Kofi anaa sɛ Beneza Asante yɛ nya ne bia a yɛ de bɛ ba ama mo soso mo atie n'anum asɛm. Abusua na me nsɛm a me ka. Zandikameɛ, yɛse adeɛ a yɛde yɛ wa ɛnyɛ wo dɛ ɛmfa nyɛ obi. Wokɔ bɛɛma no ho no, wokɔ bɛɛma no ho no, according to wo nsɛm a wokeka, wokɔ bɛɛma no ho, wɔ baa no a wo ne no di agorɔ no, wankasa w'adamfo no a wo ne no di agorɔ no, ne kunu anaasɛ ne boyfriend, woaa wonim sɛ. Wɔ bɛ yi wɔ no na me ne no di agorɔ, m'adamfo a me ne no di agorɔ, na mmom ne boyfriend nie. Ɛna wo kɔ hwɛ Nyame anim na Zandi wo so wo kɔ gyee bɛɛma yi firi wɔ baa yi nsam. Wo so huu sɛ bɛɛma no ahoɔfɛ, ah bɛɛma wei deɛ ne hoɔfɛ, bɛɛma wei nkoaa deɛ. Wɔse me paa anaa wɔpɛ me a Mɛhyɛ da ne m'adamfo yɛayɛ aka Nka ɔbarima wei deɛ meho ne ho ɔfɛ no magye no afiri ne nsam Nanso wokataa w'ani Yɛse frɔmfrɔm owoe ɛnte hɔ daa Woate aseɛ? Frɔmfrɔm owoe Yɛse sɛ woamma ayɔnko antwa nkorɔ a wo nso nnya du na woatwa Mmarima bebree na ɛwɔ hɔ Nti kɔyɛ w'adamfo Ɛkwan a w'adamfo yere no anaasɛ w'adamfo gɛ ɛ ɛ ɛ ɛ girlfriend no ɛ ɛ ɛ boyfriend nyi sɛ wokɔ ho. Enyi sɛ wokɔ ho na wopɛ barima foforɔ. Mmarima nyɛ na. Sɛ ɛyɛ nokorɛ paa sɛ w'adamfo deɛ a ɛna wokɔgye ne bɔ firi ne nsam deɛ a, ei. Asɛm no ano wɔ den because sɛ me madamfo na wabɛgye me boy a, wonim sɛ saa madamfo no koraa me ne no nni agorɔ bio, ntawantawa bɛba yɛn ntam because menka bi nhyɛ mu. Ɛba saa a, na sɛ me me mmom na mayɛ gyimifoɔ atena hɔ ayɛ nhwɛhaa ama me boy. Atumi afiri me nsa. Me madamfo agye me bɔe. Woate aseɛ? Saa nsɛm wei, saa nsɛm wei, ebi reyɛ akɔ, ɛreyɛ akɔyɛ te sɛ asɛm bi a ɛbɛtɔ odwa ɛne yɛ tete abusuafoɔ, ɛyɛ atesɛm. Ɛyɛ atesɛm na meka bi te sɛ Nana Ama Manbrah ne Ɔkyeame Kwame ayi, wɔ ne yere yi a ɔwaree ni. Saa bi na ɛtee no. Wat wa wa wa wa wate nsɛm no ase. Yɛbɛsrɛ, yɛbɛsrɛ sɛ wo ne adamfoɔ bi redi agorɔ na sɛ wɔ ɔwɔ barima bi na wohunu sɛ barima no bobɔ bɔ n'ani kyerɛ wo a, sɛ wodɔ w'adamfo no sɛ w'adamfo no no a, twe wo ho firi barima no ho. Anaasɛ ma w'adamfo no te sɛ Adwoa anaa Akua. Wo wo boyfriend yi, woa na ɔbobɔ n'ani kyerɛ me. Ɔbobɔ n'ani kyerɛ me o. Woate aseɛ? Ɛno na yɛfrɛ no adamfo pa. Adamfo pa. Wokɔ a wɔne no nyɛ ayɛ. So wɔne no agyae? Wɔne barima no, ɔbaa no agyae. Ɛna wokɔ akɔgye no bi deɛ a, fine. Wɔne no nyɛ ayɛ. Ɔne no nyae koraa. Wate aseɛ? Ɔne no nyaeɛ ɛna wode force agye no. Ɛna bɛɛma, ɔba yi so atena ase ahunu sɛ wadi nkwaseasɛm nti ɔwɔ sɛ ɔno nso so san de force gye n'adeɛ back. Ɛna ɛyɛ sɛ wasan de force asan agye n'adeɛ. But ka mehu sɛ awareɛ deɛ nya ba mu deɛ a nka asa. Nka ɔsɛ ex girlfriend no ɔtwe ne ho n'asɛm de n'asɛm kɔ. Nanso wayɛ n'adwene sɛ ɔntwe ne ho. Awareɛ bi sei no. Zandi, nye sɛ wotoa so wie because ɛmfa ho kosi baabi a, barima no gyina ho ɔfakyi. Ɔbaa no na ɛhwɛ no. Mmarima sei no, wɔn mo no, mmaa na ɛhwɛ wɔn mo o. Mmaa na ɛhwɛ wɔn mo. Yɛka ahoɔfɛ a, abranteɛ ka, Kadija o, sɛ Kadija. Sɛ Kadija o, sɛ ka, hwan hwan. Yɛka ahoɔfɛ a, ahoɔfɛ ne nipa a watumi akɔ, akɔbo akontapa akyerɛ Nyankopɔn. Ahoɔfɛ. Yɛka obi a ne hoɔfa a, yɛ a yɛka ahoɔfa a, monte ahoɔfa ase, wahu? Ahoɔfa paa ne nipa a watumi akɔbu akonta paa akyerɛ Nyankopɔn, na mmom ne life ɛnyɛ ɛnyɛ baabi agyina, wate aseɛ, anaasɛ ne life ɛnyɛ baabi anyina, wate aseɛ, ɛne obi a yɛfrɛ no sɛ wo hoɔfɛ, because. Woanya akontabuo papa bi abu akyerɛ Nyankopɔn, enti wo wo nkwa na ɛkuta wo no, ɛnyɛ baabi papa agyina. Ne nkyɛ obi a ɔhoɔfɛ nkyɛ yɛ bɛka akyerɛ wo sɛ, Oh, adeɛ yi deɛ monkɔto ntwene, ɛnyɛ saa a, ɛnkyɛ koraa ɔbɛbɔ mo. Ah, adeɛ yi deɛ ɔbɛbɔ mo, ɛnkyɛ koraa ɔbɛbɔ mo, monkɔto ntwene. Berɛ a wo nyɛ fɛ o. Wo ho nyɛ fɛ o, wo ho ɔfɛ ma asamado. Wo ho nyɛ fɛ baako sei. Yɛka ahoɔfɛ a, ahoɔfɛ ne obi a watumi akɔbu akonta papa akyerɛ Nyankopɔn na wanya baabi papa agyina. Ɔno ne yɛfɛ no the most beautiful. Na nyɛ wo a, ɛnkyɛ biara. Yɛbɛka kyerɛ wo sɛ, oh, nipa yi, ɛnkyɛ biara no wɔbɔ mo nkɔto no ntwam. Monyɛ very careful. Berɛ a wokuta adwene saa, wonim agenda nti a wobɛfa agɛ no, woyɛ w'adwene sɛ wobɛfa no abɛgu n'anim ase kwa. Woyɛ w'adwene sɛ wobɛfa Zandikame because of sɛ Ghanafoɔ nyinaa taa no, Ghanafoɔ nyinaa mpɛ n'asɛm nti wobɛfa no akɔgu n'anim ase. Ɛyɛ wo planti mu a wohyɛ da kreti, ɛyɛ wo kretiviti a wohyɛ da kreti sɛ wobɛfa gɛɛ no akɔgu n'anim ase. Na mmaa wɔ hɔ yi, ma menka asɛm nkyerɛ wo, yɛn nufu yi a ɛtuatua yɛn anim yi, ano no a ɛkutakuta yɛn no, ano no ɛyɛ ogya. Wɔbɛtumi de ne nofo ano akɛɛse wo. Woate aseɛ? Wɔ ɛma yɛ yɛ ho nnoɔma bebree ne kutaeɛ na Nyame de ama yɛ no, yɛbɛtumi de ho nnoɔma no bebree adi wo bɔne. Amena yɛ yie. Wo yɛ bɛɛma, baa wo di mmaa akyi a woanhwɛ yie a wo nkwa bɛyɛ wo short. Sɛ wo di mmaa akyi a wo nkwa ɛbɛyɛ wo short nti yɛ very careful. Abusuafoɔ momma me nkɔ sɛɛwaa broni, abra ababaawa yi na me nya Ebenezer Asante anka ɛbɛyɛ me dɛ paa. Na wɔde ne nsɛm aba abɛto dwa. Ɛɛ mpatsɔ producer sɛ ɔbɛsa try no ama me nka bɛyɛ me de paa. Because ɛdeɛ nti na meka saa. Ɛɛ sister yi wɔsi yɛfɛ ne sɛwa broni. Na sɛwa broni yi metie ne nsɛm a wɔka a. Ah me ne nsɛm no. Emu biara nni hɔ a ɛtɔ asomu ma me, ɛna emu biara nni hɔ a nyansa koraa, asɛm koraa wɔ mu baako sei. Wate aseɛ? Na NPP foɔ yɛmfa nyɛ mo kyerɛ sɛ ɛɛm ɛɛ yɛfrɛ ne sɛn NDC foɔ deɛ baeɛ mokae. Ɛdeɛn na moamfa anyɛ John Mahama, Tracy Boakye, papa no papa no mode yɛ campaign yɛ politics nyinaa. Ɛnɛ mo nso modeɛ na aba no private jet private jet private jet na me deɛ ɛmea nsɛ sisɛi ne nsɛm ɔkaeɛ biara mfa kwan mu. Ɛti na menim ne haw paa sɛ NDC foɔ na abɔ ne paa sɛ wɔmmɛkeka saa nsɛm no, anaasɛ na wɔregye deɛ ɛba adeɛ afiri Nana Addo Dankwa. Mehunii sɛ sɛ obi de wo tena ne private jet mu a, ɔnyɛ bɔne. Ɛna afei nso no, ɔmampanyin deɛ, ɔyɛ ɔmampanyin. Ebia wɔmpɛ sɛ. Photo no a wɔne wo atwa baabi a sɛdeɛ ɔse ɔse ne wakɔ deep akɔduro no ebi ɔmpɛ sɛ ɛbɛba abɔnten ama obi ahunu sesei na wode abɛto abɔnten na wɔka sɛ yi firi hɔ na wayi afiri hɔ a anaasɛ wanya mfiri hɔ ɔka sɛ yi firi hɔ a ɛnyɛ mehu mehu ne bɔne bi ɛwom mehu ne bɔne bi ɛwom Because yɛ yɛ tete wɔ nyinaa yɛ pɛ kwan koro akɔ akɔ kyea ne kɛkɛ yɛ nya kwan yɛ yɛ wo twɛ twɛ yɛ kwan anaasɛ ababa wa wo yɛ dɛ wo yɛ yɛ dɛ yɛ yɛ pɛ si yɛ so yɛ hunu na na adodra nkwa ne bi no ɛ ɛdeɛ na sista yi wo ka kyerɛ yɛ wo deɛ wo ɛ deɛ hyɛ mɛ busu kura ne sɛ ɛ Ghana mpanimfoɔ mo mama adwene mu na hoo. Ghana mpaninfoɔ momma mo adwene mu nna hɔ na duru baabi a menim sɛ mo nyinaa sɛ mo yɛ ayɛ nkwalaa o sɛdeɛ ba asɛm mu momma mo adwene mu nna hɔ sister yɛ nsɛm a ɔka ne sɛ nana ado frɛ no aduru baabi ɔsɛ a papa wei n'adwene nyɛ ana come on Ghana mpaninfoɔ montoto mo nɔɔma yie Montoto mo nnoɔma yie na Ghana sika no mo se mo nfa nyɛ Ghana yie ti na Twene Jonas sɔre a na ɔdi mo atɛm di mo atɛm no sɛ monhwɛ aha yɛ grass aha yɛ heaven wahu sɛ heaven nipa wu wɔ hɔ heaven wahu sɛ nipa wu wɔ hɔ heaven nipa nwu nti sɛ America nipa wu di a ɛhɔ kyerɛ sɛ ɔnyɛ heaven Na mmom wɔde kyerɛ mo nyansa sɛ mo nna hɔ te sɛ Amerika. Adɛn? Mpanimfoɔ momma mo adwene mu nna hɔ. Momma mo adwene mu nna hɔ. Because sɛ ababaawa yi nsɛm a ɔkeka ɛna Nana Addo frɛ me aa na duru baabi a me sɛ ah papa wei n'adwene nyɛ adwuma ɔnyɛ correct anaa adɛn na wɔfrɛfrɛ me saa. Ɛna me koraa no me me me me me nkyɛke bɛrima Ɛna wɔbaa m'akwam na wɔka kyerɛɛ no sɛ this is what I'm doing nti sɛ wobɛ ah nsɛmfua kwakwa hey mpanimfoɔ Ghana mpanimfoɔ mo nyɛ mo nnwuma yie mo nyɛ mo nnwuma yie na me mente me mente Ghana hɔ because me meyɛ la Canada ni hey hey hmm. ayɛ a na yɛ me ya me mehwɛ yɛ mpanimfoɔ saa me se ah na mo hɔ ɛdeɛ ba asɛm koraa ni a ah na mo sukuu yi mo kɔ no wɔ hefa sukuu no Mpaninfoɔ yi, mo kɔ no wɔ he? Sɛ mo fi sɛ mo abrɛ brɛ, mo abrɛ brɛ, mo abrɛ brɛ. Na me ti asɛm bi, yɛ se wo nyina na adwene no so da ne nkwala. Duru baabi a, Ghana mpaninfoɔ no a mo di yɛ ni, mo anyi nyini dodo, mo anyi nyini dodo, bi nsi fam, na mmeranteɛ ni mɛ di so bi. Ghana mpaninfoɔ no, mo anyi nyini dodo, ebi nsi fam. Ti du baabi a sɛ adwene no mu a, ebi mu yɛ, ebi adwene no mu yɛ ayɛ ha, ebi adwene no mu kɔ nkwadaa adwene mu. Mosisi bi ntena baabi ntena na mmeranteɛ no a wɔn adwene no ɛrestate foforɔ no mmɛpɛ nkonnwa no bi nni, mmɛpɛ ayi no bi nni. Wate aseɛ? Na nyɛ sɛ asista wei wɔsi hɔ, wohunu asɛm bi a wɔka, kasa gu Nana Addo anim ase kwaa for nothing. Ne nsɛm a wɔka no, ɛ me me sɛ wɔ wɔde tu ne ho o, sɛ wɔ menim adeɛ a ɔpɛ sɛ wɔkyerɛ. Sɛ wɔde nsɛm no tu ne ho o, sɛ wɔde kasa me ahunu sɛ yɛ ei sɛ ei sɛ wɔ mampanyin kura na ɛfrɛ wo ei ei sɛ mampanyinfoɔ nyina tumi frɛ wo ɛna me ne ɛɛ Canada Japan ɛna me ne adɔyɛ ɛ Me deɛ mpanifoɔ no monyɛ mo nnoɔma yie o monyɛ mo nnoɔma yie yɛnka sɛ ma mo mfa mpena yɛnka sɛ mpena no ma mo mfa bi mmarima deɛ sɛ mo deɛ saa na nyame bɔ ɔmo saa na nyame bɔ ɔmo nyame ma mo ma du kura ka du a mobɛsa afa mpena ka ho yɛnka sɛ ma mo mfa mpena o ɛnɛ mpena no mo mfa ayɛ a mo hwehwɛ mu mo ma wɔn ani na hɔ Na momfa mo mpena. Na me deɛ na ɛyɛ mmoa wa sɛ mo mo sɛ nana ado side check you ɛ ɛ wɔn ka ne sɛ koraa ne ne side chick ne side deɛ bɛn deɛ bɛn ne sa hwɛ ɛ krakye awuraba nana ado mo nya ne life ma no o nana ado mo nya ne nana ado life ɛnfa ma no na wɔntumi ni twɛ o nana ado wɔntumi ni twɛ na mo nya nana ado mo ma ne mu n'aban no no taa mo nso no wɔnsɔre nkɔ wate. Nana Addo ɔntumi nni twɛ na mo nyae ma ne taa mo nso no ɔnsɔre nkɔ nsa ansɛ mo dwaa naso mu no hwɛ yɛse kɔteɛ nyina ne yɛde di twɛ Nana Addo ɔntumi nni twɛ o ti mo nyae no mo nyae no ma ne mu na man no ɔnsɔre taa mo nso ma ne nsɔre nkɔ mo nyae ne life ma no yɛn mpanifoɔ nso ɔmo nyɛ ɔmo adwuma yie wɔ ho Deɛ ɛbɛkeka akyerɛ wɔn ano no, ababaawa yi bɛsi wɔ yi, ne nsɛm a wɔkeka no, ɛmu biara ntɔ aso mu. Ɛna me tena ne private jet no, ɛna na me na me te akyire, ɛna na me na me se, na nka ɔse, ah, na ɛnti wo tena obi private jet mu, na wo kora mpo, ei, Awurade, hwɛ. Sɛ Nyankopɔn hyira obi a, na wɔde one day pɛ, two days, wɔno ankasa o, wohu sɛ yɛn nnipa no yɛnam hɔ no, yɛn ankasa so yɛ binom tumi dane yɛn ho apayifoɔ ko tia yɛn ho. Na nte saa baabi a nyanka Nyankopɔn de woduru yɛ sista, ka wɔde waduru yie paa, ka wadu baabi a nimonyam wɔ papa.

Wanya ayi yɛfrɛ ne sɛn nana ado wɔ ɔpɛ mu na aka sɛ na ɛda ho mba ɔpɛ mu na mu wanya n'adamfoɔ ɛte ne private jet mu a wontee so mpanyin nsɛm bi da wonhunu so bi da ti wokeka rubbish rubbish Na wa ɔyɛ manpanyin nti ɛwɔ so ɔbɔ ne brand ho ban. Wate aseɛ? Na ɔfrɛ wo ka kyerɛ wo sɛ awura e, anaasɛ krakye e, ɛɛ adeɛ no a wode ato so no, adeɛ no a wode ato so no, ɛɛm yi firi so, photo no a wode ato so no, yi firi so na because of sɛ meyɛ ɔmanpanyin nti pɛsi a wo munu agye kuturukunu. Na NDC foɔ na abɔ wo paa anaasɛ deɛn? Yɛmfa nni mu, NPP foɔ yɛmfa nni mu because deɛ ɔmaama deɛ baeɛ no,

Mo deɛ monyɛ mo nwuma yie o, monyɛ mo nnoɔma yie na mo nsɛm apiapiaeɛ a na ɛtan. Hɛ, mpaninfoɔ no, ebinom, mo nsɛm piapiaeɛ a na ɛtan. Wate? Nana Addo, monyaa no ma no mmu ɔman no na tam no nso, seesei menhaa m'ani a, aka bɛyɛ two years asɛ three years, mowɔ sɔre. Monyae no. Na ɔmmu ne man, na ɔmfa nsɔre mfra kogya nsu, na ɔnni pɔteɛ bi a ɔde bɛdi obi twɛ ɔtɔ mu. Abusua, aha yɛ See France TV, me dea no yɛmfa nyɛ obi. Hyɛ video no ne like, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede mpa so nkɔmmɔ ɔbrɛ wo a wobɛnya bi ahwɛ. Next time megye m'adwa sei a, na mede nsɛm ɔbrɛ wo a wobɛnya bi ayɛ dɛn atie. Me a metena aseɛ, me dea no ɛmfa nyɛ obi. Manka sɛ yei ankyerɛ wo a fa kyɛ me wate, M'ani na abere nti a makra w'abusua.